Hemmhekk tidħol u tibda tinteraġix mad-dixxiplina fix-shelter. Eżatt.
U jidri li li wara shelter, meta tmur program dik id-disciplina terġa tkompli tiġi iktar stringenti. Tizdiet iżjed, naqt iżjed ftit ieħor, xumma kif tidħol, vera jkun hemm disciplina, però they have to ma tista' ta' qalbek mal-ewwel, ferma jew tkun ċans tissetilja toqgħod Eh, jekk ma għandek l-ewwel programm tiegħek, pereżempju, iżjed u iżjed, fim titsa new environment, eh, tgħix ma' nies, qed tgħix ma' nies li ma tafx, allura tibda tidra n-nies, hemm ma tibdix taqbel miegħu. Fimt, ma tibdaw daħlu l-grittura, ma mela għandek l-istruttura biex inti tqum, biex inti tqaxxar leħja kif tagħmel is-sodda. Kif tagħmel id-dipartiment tiegħek għand taħsel jekk inti Londri. Fimt? Ma tara hekk li spjega eh, tal-ġurnata hekk. Tal-ġurnata fil-shelter fis-seba ta' vlodu nqumu nqaxxu l-leħja u 7:30 u dik bil-fors.
Yes.
Dik bil-fors. 7:30 on the floor. Eh, on the floor ġviri tinżel mill-kmamar, fimt u tinżel fem il-living area. Il-living area.
U saħna għanna ħafna barra. Kompleta sa ħafna barra. Tminja breakfast. Għart, bej seba u nofsu tmija xed iġri. Kafe, kullħat mindu kafe u sigaret, fimt, tkellimna fil-ħodu xej, that's not relax. Okay.

Chief Efficient jagħmel dan il-headcount. Eh, meta jinżlu jrid jagħmel ċert li jkun hemm kulħadd hemm, fim? Ġifieri li mat-8 ma' 7 nofs ikun hemm kulħadd nieżel u mat-8 kulħadd bil-qeda l-breakfast. Sewa.
Issa, eh, eh, breakfast x'involvi, x'inkludi? Xej, breakfast huwa toast jew cereal, fimt? Ok. Yes, breakfast huwa toast jew cereal.
U dak tagħmlu ħindhom jew? Nagħmlu ħahna hija għandna toaster, ġifi met jipprepara l-kċina, minna għalet l-kċina, li prepara l-breakfast, le, kullħat ikollu darba breakfast, ġivir minna ma breakfast irrit jarma l-mejda. Jipprepara toast. Ok. Shelter, prepara il-ħalib, l-ilma fuq il-mejda, għal dar affarijiet. Mbagħad aħna breakfast, wara breakfast kulħadd inaddaf. U dak hemm Għaw, rota, ġiri ġili mistilek, ġili mistilek. Ejja, ejja, ejja.
Ġiri, essenzjalment, jek għattifem sew, in-nis li jaħdmu hemm mill-karitas, eh, edin hemm bliktar bħala monitoraċ u bħala. Monitor and see, fim tara they can see how we're going, fimt. Pero intom għet ġestu għal id-dar u toperawa. In a way, yes, ta' Oh yes, that's the nice thing about it. Okay. Ix-shelter fej jisira, mux San Blas, le. Il-xelt, ġewwa San Blas xorta. Inti għandek kif tidħol mill-bini, għandek ah. il-shelter on the right, li la maqtu għalija, un bat għandek il-qija tinżel matri, għandek il-San Blas, tibqa niżel għandek il-nisa. Ok.
Ma squad big ta' ġifi, imbat kif mur San Blas. Ġifi compound, compound B. Ok. Ġifi, mela, tinżlu tamlu l-breakfast un bat nassumi li għandkom xi tip ta' responsabiltajiet. Għara, un bat għanna l-medication, Tajjeb, għax ukoll il-medication, u mbagħad nitraw naqra room run. Tajjeb, u kif ninżlu. Room run ġifieri, ċifi u jibda. Le, mhux iċ-ċifi, f'dal każ il-shelter l-istaff. Ok.
Tajjeb, jitraw fuq, iċċekjaw il-ħwejjeġ, li marruq il-buttuni, marruq il-zip, li s-sodda edha marruq qabl envelop, fimt? Eh, Il-komodina msaħta, Intu ċekja, mbatt tinżel isfel u jkun hemm il-pre-morning meeting. Kemm komuni li jitilgħu l-istaff u jisibu xaġa li ħażina? U tsir, u speċjalment fil-bidu, anka li li kont nħalaq nsib is-sodda maqluba fil-ħodu, per eżempju. Eh, eh, eh. Għax ma tkunx għamilta perfetta, l-ura ma fil-fadġi li saqsejtu li staf. Meta tħares l-ura fej, għalfej ma konx għamilha perfetta? Jinnaf kull għad nil-qum, per eżempju, kultant minn flok namela naqlaħħa kif suppost, naqbad namel ek, Ta' malajr, nattija minn għalija, jien minn għalija ħadd ma jinduna, ma ovvjament tu għalli jindunaw. That's the whole point tu. Mija f'kemm rawa di over and over again. They have one job, Julian, one fucking job. Mela, tlaqna?